Mela, meta jgħidilna resolve the following components, um, or rather resolve the following vectors into components. Um, ħafna midrabi, we, will, we would be supplied with or given um, a, diagonal, a diagonal force or a diagonal vector quantity. Bħalma għandna f'dan il-każ, fuq in-notes għandna ftit eżempji, ħa we're going to go through through the pattern of working these out. Kull ma sa nagħmlu maths, alright, m'aħniex ħa napplikawhom in terms ta' physics at this stage. Però just just to get us going u nipprattikaw ftit x'għandna nagħmlu u x'm'għandniex nagħmlu, ħa nifhmu ftit il-pattern kif jaħdem. Ok? Mela, għandna attenuating force hawnhekk, hija ta' 30 degrees to the vertical, alright, għax hemm l-angle qiegħda tmiss mal-vertical. Kieku kienet qiegħda tmiss mal-horizontal kienet tkun to the horizontal, prova hawnhekk two newtons to the at thirty degrees to the vertical. U rridu niftħu f'component. Għalina resolve the following into sorry following vectors into coplanar, jiġifieri fl-istess plane, fl-istess plane jiġifieri. Mhux ikollok, jien naf kif nista' nurikom bil-mobile pereżempju, mhux ikollok, jekk dan huwa l-plane, ma jistax ikollok force qiegħda 'l fuq hekk, that would not be in the same plane, alright? So jekk dan huwa l-plane tal-mobile, ħa jkollok force along this plane and a force along this plane, it-tnejn li huma ċatti daqs kemm huwa ċatt il-mobile, ok? So, hawnhekk irridu nagħmlu npenġu two coplanar components vera simili għal tat-tugboat, ta? Jiġifieri hawnhekk it-tugboat li kellna meta kellna d-diagonal force, alright, R, kellna two components, one on either side. Innotaw it-tnejn li huma kienu qed jibdew mill-istess point minn fejn kienet qed tibda d-diagonal force tagħna, ok? U għaqqadnihom Għaqadnihom dawk il-guidelines illi għandna hemmhekk u minnhom imbagħad ħriġna, qbadna side minn, qbadna sorry, triangle waħda u ħriġnieha apparti u nkunu nistgħu naħdmu bit-trigonometry. So dak illi ħa nagħmlu issa. Ta. Mela, kemm inpennġuhom malajr malajr? Two components, irridu npennġuhom it-tnejn li huma jibdew mill-istess position, ġifieri minn fejn qed tibda dak id-diagonal component. So da sa npennġihom, se jibdew minn hawn, alright that's our start position, so se jibdew minn hawn u se jibqa' nieżel 'l isfel, U jrid jasal, oqogħdu ftit attenti, iridu jaslu, oops, sa fejn tasal dik id-diagonal force, ok, ġifieri di kieku kelli nitla', I mean I'm sketching, intom fil-każ fuq in-notes tagħkom għamluhom daqsxejn b'riga ta' hekk jogħġobkom, ħalli jiġu puliti. So f'dak il-każ hawnhekk irridu naslu, sa hemm b'dak il-component. Alright so we've got two components. Basically nista' li ħa nkunu qegħdin ngħidu isma' kieku aħna ma nistgħux nagħmlu dik it-two Newton force. Jekk sa nagħmlu two forces minflok dik il-just one diagonal force, kif iridu jkunu? Daw it-two forces iridu jkunu perpendicular ma' xulxin u x'daqs sa jkollhom? U basically dak qed li ħa nkunu qegħdin nagħmlu. Mela, li se nagħmel, sa nieħu din it-triangle li għandna hawnhekk, u rridu please nirrealizzaw illi given that all of this is a rectangle, illi dan is-side, ħa nagħmluh in a different colour, dan is-side huwa daqs dan is-side, u dan is-side huwa daqs dak is-side. Alright, so jekk aħna se nieħdu Din hi triangle, ok, and this is a 30 degrees u s-side il-hypotenuse għandu value ta' 2, mhux ħanoqgħod inniżżel newtons ħalli narahom just numbers għax aħna hekk imdorrijin naħdmu bihom in maths. Allura hekk nista' ngħid illi dan is-side li għandi hawnhekk, already das-side tat-triangle u dal-component hawnhekk dawk huma l-istess, għandhom l-istess daqs. Dan il-component hawn fuq u dan is-side hawn isfel huma ndaqs mela allura das-side tat-triangle huwa l-istess għal dan il-component hemmhekk. Ok? Mela, ehm, brilliant. So basically this is a right angled triangle. And this this side here is opposite to that angle, ok, to the angle that we've got, so dan ħa nillejbiljah as being the opposite. Dan is-side l-ieħor hawnhekk, dak huwa qiegħed imiss mal-angle, adjacent mal-angle, the term adjacent means

The hypotenuse. So the hypotenuse you know, the hypotenuse is a two. Ok? Issa aħna l-punt kollu hu li rridu nsibu l-adjacent u rridu nsibu l-opposite. Għalfejn? Għax jekk insibu l-adjacent, jekk insibu dan, inkunu sibna dan, inkunu sibna l-component, dik il-force, ok, li hemm 'l isfel. Jekk insibu l-opposite, inkunu sibna da s-side u allura nkun dak huwa l-istess daqs daqs dak ta' fuq u nkunu sibna l-component l-ieħor. So aħna l-iskop kollu hawnhekk huwa li nsibu l-adjacent u l-opposite. Mela.

F'dal-każ huma newtons. Ok? So ħa niżluhom bħala newtons. Issa, taqbżux steps. Meta tagħmluhom fuq in-notes tagħkom, please l-istess oqogħdu attenti jekk jogħġobkom taqbżux steps. Għax ħa joħroġ pattern partikolari li rridu nħarsu lejn dawn it-tliet examples li ħa nagħmlu flimkien u u nkunu nistgħu noħorġuh. Ok? Imma importanti li għalissa ma taqbżux steps. Eventually, Ma għandkomx problemi. Eventually ma tiġux toqogħdu turuh dan ix-xogħol so m'hemmx għalfejn toqogħdu turuh. Però għalissa please għal fuq in-notes ħa nagħmluhom I just need to point something out. Mela, next bit, insibu l-opposite, ok? So l-opposite l-opposite, given that we know the hypotenuse can be worked out with the sine of the angle. Alright. F'dal-każ, ħa jkun hawn min jgħid isma' aħna ma sibniex l-adjacent, allura ma nistax nuża opposite on adjacent webs opposite, on, adjacent u naħdem bil tangent yes you can but given that the adjacent you've just found u għandek jekk kieku għandek xi żball dak ġo fih ħa tiġi t-tieni waħda bi żball ukoll u ħa titlef iktar marki ok so I generally suggest isma' aħdmu bil values illi tagħhom la tistgħu alright and that's why I'm going for the sign here. Mela, ok, so opposite is equal to the hypotenuse sin theta, apposta mhux qed taqbeż steps, opposite is equal to hypotenuse huwa 2 sin 30 degrees. Ok, sin 30 tiġi 1 half, um, you can actually work this out with a calculator, and the opposite is therefore there 1 Newton. Ok, mela sissa x'għamilna? Sissa rnexxielna nsibu Kemm sa jkun kbir dan il-fors u kemm sa jkun kbir dak il-fors? Għadna li l-adjacent li huwa dan dak ħa jkun one point seven three newtons u dan sa jkun one newton. Ok? And that's the first example. Ejjew naħdmu ieħor flimkien. Mela, għandna a second question. Hundred newtons hija diagonal l-istess ħaġa, ok? We we are going to resolve into two components, components li huma perpendicular u coplanar. Mela, umm, Kif sa npennġuhom? Minn fejn jibda l-line? Minn fejn tibda l-arrow? Alright, se npennġu arrow li hija horizontal u arrow li hija vertical illi jridu di tibqa' tiela' sa hawnhekk u din trid tibqa' ħierġa sa hemm taħt. Ok? F'dal-każ għandna 100 newtons at 35 degrees to the horizontal u se nieħu din it-triangle, this is a 90 degree triangle, right angled triangle, so I'm going to just make a quick sketch for such a triangle, alright, ħalli nkun nistgħu nħazzu ftit fuqha. This is 35 degrees, this is 100 newtons there, um, okay, so this side is going to be called the adjacent, this side is going to be called the opposite. U l-punt kollu u l-insibu l-adjacent u l-opposite, għax jekk insibu l-adjacent, Inkunu sibna dan il-force, dak il-component jekk insibu l-opposite, inkunu sibna dak il-force. Ok? Mela, malajr. Let's change color to blue. Um, adjacent. So we need to find the adjacent. Uh, adjacent divided by hypotenuse is equal to cosine theta mela l-adjacent huwa dejjem equal għal sorry,

Bl-opposite għal adjacent, l-adjacent għadni kif sibtuh jaf għandi xi żball. Alright, so qed nipprova I avoid to lose further marks jekk vera kelli ħadt xi żball xi mkien. Ok, so opposite is equal to hypotenuse sin theta, mela l-opposite huwa equal għal hypotenuse għadna 100 sin

Ħalli tniżżlu kollox fuq tagħkom u jkollkom your own copy of these notes off of which you can actually study. Ok? In-notes kollha li ħa nkun qed intikom huma comprehensive enough li tistgħu taħdmu bihom biss. Ok? Mela, so, component one,

L-istess anke fit-triangle l-oħra. But. A quick sketch, Dan sa nillabel jah as having a size of 30 l-hypotenuse, ok, għad 30 newtons. Dan huma 20 degrees. Yes, anything else? Just label which is the adjacent and which is the opposite. So, aha, there we go. Jeez.

Newton's obviously, so are adjacent has got this value. Underline our answer. Next, um, finding the opposite. Again we're going for opposite and hypotenuse so as to work with the sine and not with the tangent ħalli nużaw il-hypotenuse illi illi tagħna um, lest ħalli jekk għadna xi żball ma nitilfux marki. I, I can repeat this over and over again. Opposite, hija importanti ħafna. Għax hemmhekk jaħasra kulħadd jista' jieħu żball, imma għall-inqas ma nibqgħux nitilfu l-marki f'eżami. Hypotenuse, 30 sine 20, 30 sine 20, 10.26 newtons and there we have our third answer. Now, illi nwiegħdkom nistgħu naraw il-patterns

Adjacent hypotenuse cos theta, opposite hypotenuse sin theta. Mela, x'nistgħu ngħidu hawnhekk? Hawnhekk nistgħu ngħidu li il meta aħna għandna components, ħalli nżomm l-istess colour scheme ħalli tkunu tistgħu tifhmuha ta'. Meta aħna għandna components, u component ta' dik se jiġi jispiċċa hemmhekk. U għandna angle, mela nagħtu angle, mela nagħtu din. Mela dan jiġi dataw taħt rather jiġi l-adjacent. Ok? L-adjacent huwa dejjem il-hypotenuse cos theta. Dan li hawn hawnhekk dan jiġi l-opposite, u l-opposite huwa dejjem

Għal, I mean non-mathematical way, speċjalment għal għal min għandu intermediate physics without any, I mean għax ħadtuh bilfors għax you need a science subject. Mathematically, uff xi dwejjaq. F'dak il-każ, nista' ngħidilkom illi one way to remember this would be look, look, look for the angle, okay? F'dal-każ l-angle qiegħda hawnhekk. So l-angle f'dal każ qiegħda tmiss mal-diagonal, alright, u qiegħda tmiss ukoll ma' dan il-component. Dak il-component li qiegħda tmiss miegħu, għalhekk qed ngħidulu l-adjacent, ok, tistgħu, ha, tirreferu għaliha as being the angle is cozy to that component, meta inti toqgħod, insomma, inti toqgħod cozy ma' xi ħaġa, whatever. Jekk jien aqbad cushion u qiegħed fuq is-sufan, qed inħoss il-bard u żgħar qiegħed cozy hemmhekk bil-cushion miegħi, alright? Jesus, għalfejn ngħidilkom dawn l-affarijiet. Qiegħed hemmhekk cozy bil-cushion miegħi, f'dak il-każ qiegħed immiss mal-cushion, alright? Hawnhekk għandna component, Dan il-component illi qiegħed imiss ma' din l-angle, qiegħed cozy ma' dik l-angle. Għalfejn qed noqgħod nuża l-kelma cozy? Mamma mia daqs kemm hi taċċajt. Cozy. Cosine. All right? Mela dak il-component li qiegħed cozy mal-angle, or rather li qiegħed adjacent to the angle, dak se jiġikom il-cosine.

Toħorġuha faċilment tiftakruha faċilment hekk. Alright? Minn għalfejn toħorġu bl-ebda mathematical steps. So what I suggest you do f'eżami hija you draw a diagram dejjem meta jagħtikom il-components u mill-ewwel 'l fuqu just taqbad u tikteb dak, hypotenuse cos theta jekk kien huwa the component that is cosy to the angle jew hypotenuse sin theta jekk kien huwa l-component li qiegħed li mhux qiegħed cosy mal-angle, ovvjament il-component li jkun għad fadal. Ok?